Ɛnnɛ yi mmɛma obi bia very good morning ɛmfa mmra Mandatus TV ɛnɛ ɛyɛ first day a wohwɛ channel no a anaasɛ wura mu na wo nso watumi atie Phyllis ɛwɔ saa channel wei so ɛyɛ Mandatus TV subscribe yi wo nso leave you comment ɛntwɛ kɔkɔɔ na ɛwɔ aseɛ no wode fa wo nsa bɔ so subscription button no fa wo nsa bɔ so na subscribe na boa na ɛyare sɛ platform no ɛno nso ɛntumi ɛnyini nkɔnanim ntoma wɔn latest ɛna no pɛ hyehyehyehyehyehye yɛde ɛba abɛ down na nneɛma nso atumi akɔe atumi adi mu na wonim sɛ asante kɔtɔkɔ ɛne madi kan aka akyerɛ wo sɛ anticipation no ɛtumi ɛba so this week deɛ madi kan confirm de mo sɛ anticipation no ɛmu bɛyɛ five anaasɛ four no kɔtɔkɔ ɛbɛtumi abɔ awura mu na wɔn nso atumi akɔnfɛme nso atumi de ama wɔn the week of anticipation week of deals ɛma asante kɔtɔkɔ wopɛ latest ne nyinaa atie a subscribe to mandatus tv na nneɛma nso nkɔ yi asante kɔtɔkɔ aso yɛ aberante ibrahim moro ho nsɛm ɛtumi ɛba frank ituga mbera ɛno akyi emmanuel adusian players bebree ho nsɛm ɛtumi ɛba ɛnene mɛmfa nkyɛ sɛ kɔpa nkɔ ɛmfa ma yɛ subscribers na sɛ da bia no mo kepi ego nyankopɔn ɛnhyira mo na ɔnto mo nkwa na mu yɛnkɔ hyɛ nsɛm no ase ɛmfa mfiri ibrahim moro yes ibrahim moro na so ɛ ɛnna bɛka de kyerɛ sɛ aberante watu a ɛsia no ɔkɔ sudan el hilal ombudsman akɔ akɔsina akan ama nneɛma akɔ atim hɔ. Na nea ɛteɛ ne sɛ Amerika ase no, Nyame yɛ adom ɛnnɛ aberante no walante anɔpa yi a, yes, walante ɛwɔ Sudan a ɔkɔ na Amerika ase no wɔde akɔ hyehyɛ so. Na latest a me nsa ka sɛ sika a ɛtumi ɛpiem no ɛnyɛ asɛm ketewa. Nea ɛteɛ sɛ aberante ɔkɔ saine two years. Two years ɛna aberanteɛ no de Ibrahim Moro ɛkɔ signee plus option of another year Ibrahim Moro ɛkɔ signee ɛde aka ho na neɛ ɛtɛn nsɛ sika no ɛyɛ $150,000 upfront $150,000 upfront ɛna aberante no ɔkɔ akɔbɔ awura mu na Asante rekɔtem no nso nsa atumi aka latest a me nsa ɛka ɛsɛ na ɛyɛ ampɔnsa Wɔse adeɛ sɛ ɛsi a no, wɔtumi abɔ awura mu, ɛhɔ nso wɔtumi awura mu na payment method no, team a ne din ne ɛno no yɛ El Hilal Omdusman no ɔne wɔn atumi awie ansa na wɔde aberante no ne ITC atumi ama team no na nneɛma nso akɔ yie. ɛnyɛ saa paa na ɛnyare so bɛtumi agya aberante no saa ama no atumi akɔ abere a payment method no wɔn ntumi nyɛ ho adwuma nso ntumi yɛ latest yɛtumi adi adan na nna yi yɛnwura mu asante kɔtɔkɔ asante kɔtɔkɔ replacement a wɔn ɛpɛ ɛti ama aberante no din ɛne no ɛyɛ Ibrahim Moro no, memfa nto ne sɛ Emmanuel Adu Siaw, yes, Emmanuel Adu Siaw, yes, ne din atumi aba. Ɔno no deal no ɛyɛ 95 percent done, ɛyɛ 95 percent done. Ɛno akyi, ɛ wodi sɛ Emmanuel Adu Siaw esi akan matuma ne din ɛne Samatex. Ɛno akyi, aberanteɛ a ne din ne Joe Boateng Wɔsi Ackerman ano yɛ Akyem Kotoku Royals, ɔno nso ne din atumi aba. Aberanteɛ a ne din ne Michael Ampadu resi akan ma Legon Cities, ɔno nso ne din atumi aba a ɛnnɛ no saa adeɛ no nso yɛ 90 percent Ghana mpanimfoɔ gu so a nkɔmmɔtwetweɛ no ɛretumi ɛkɔ so ɛde ho nsɛm no ɛretumi ɛreda ho. Subscribe to my latest TV, yɛde Phyllis no nso ɛretumi ɛreba. Marika Kara kyerɛw sɛ week wei no Asante Kɔtɔkɔ bɛ confirm signings bebree, ɛno bɛyɛ four five ɛkɔ week of anticipation, week of secret down deals, ɛne yɛ ti ɛ down, ah wonya no baabi a Mandatus TV subscribe, ɛno a ɛna meyɛ video ɛde ma sɛ Frederick Asare Asante Kɔtɔkɔ team no atumi ahwie, latest a me nsa ɛtumi ɛka ɛne sɛ aberante ne din ɛne ɛno no Ɛyɛ David Abagna Sandan, ɔno nso ne deal no aka to ne aboro na mpanimfoɔ awie. Ɛno akyi, aberanteɛ ne din ɛne ɛno no yɛ Michael Ampadu, ɔno nso ne deal no mpanimfoɔ ɛyɛ awie. Stephen Mukwara ɛnkyɛ Asante Kɔtɔkɔ ɛbɛ kɔnfɛme saa deal no ɛmfiri ɛnnɛ ɛnkɔpem akyina no na Kɔtɔkɔ atumi akɔnfɛme. Saa nso na aberante Akɔɔna Akɔɔna Thierry, yes, Allian. akɔn akɔnɔ Thierry, ɔno nso no ne din no atumi apue mu san so a, ɛna aberanteɛ ne din ne Kasim Razak. Kasim Razak yɛse kɔtɔkɔ mpanimfoɔ ne ne ɛredi nkɔmmɔ aberanteɛ ne Emmanuel Adusiam ɔno nso ne deal no almost done ɛno nso ɛtumi ɛba so Dominic Nsobila Dominic Nsobila, ma memfa nto nsa, Asante Kotoko mpanimfoɔ de krataa tententen akɔma Atuma ne Dean ne Accra Lions mpanimfoɔ sɛ wɔnkye ne ani no, wɔntumi ngya wɔn aberante no mfa no mmra. Kotoko retwɛn sɛ wɔbɛnya official confirmation afiri Accra Lions foɔ hɔ na nneɛma nso atumi akɔ yie sɛ wɔatumi accept wɔn bid no. Latest mede adown ɛwɔ Mandatus TV.

Wɔn ne team bia ɛn agree deal nti ɛno na nsɛm bi nenam sɛ Freiburg foɔ ne kɔtɔkɔfoɔ agree deal Freiburg ɛne aberanteɛ no din ne ɛno ɛyɛ Franklin Bera agree deal ɛyɛ yadeɛ sɛ ɛɛ wura mu a ɛne yɛ winter transfer bɛtumi akɔ ɔse nɔkorɛ bia ɛnni saa nsɛm mu ɔno ne team a ne din ɛne ɛno no ɛyɛ Freiburg ɛntumi ɛn agree deal bi a na ɛyɛ likely sɛ winter transfer no deɛ Frank Mbera betumi afiri Asante Kɔtɔkɔ na watumi akɔ na mmom wɔn ne team bi a ɛntumi and agree deal. Ahmed Tengana yɛ aberanteɛ Frank Itoga Mbera Thierry Giempa no agent nsɛm a wɔde ɛto dwa ɛno no. Ɛno akyi yɛnkɔ Bɛkyɛ United wɔn nso aberanteɛ ne din ɛna Idris Abdullahi ɛyɛ goalkeeper latest a me nsa ɛka no sɛ ne deal to Asante Kɔtɔkɔ no ɛyɛ biribiara wɔ hɔ. Ɛsiane sɛ aberante no European offers atumi aba European office atumi aba. Enti aberante no agent reconsider sɛ ɔde no bɛkɔ Europe. Na Europe no anyɛ yie a, na ɛsɛ Asante rekɔ. Wonim sɛ Europe no deɛ na ne sika wɔ hɔ. Ɛyɛ na sika wɔ hɔ nti ɛyɛ adeɛ sɛ obi a ɛbɛpɛ sɛ ɔde ne pɛ a ɛbɛtumi akɔ latest no ɛwɔ aberante no din Idris Abdullahi no matumi adi adan. Yɛnkɔ Ghana Football Association latest a me nsa atumi aka no sɛ player registration a ɛtumi ɛba so no mpanimfoɔ aka seesei a ne deɛ player registration no ɛyɛ ghana card no wofiri ghana ha nkwa na ghana card no ɛwɔ sɛ wɔn nso no tumi yɛ bi na season wei no ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔbɛyɛ no compulsory season wei no ɛyɛ optional next season ɛbɛyɛ compulsory sɛ ɔyɛ player na nkura ghana card na yes yɛ ma kwama sa registration no wɔn nso ntumi ɛnyɛ latest ɛwɔ mandated tv matumi ɛde ɛho nsɛm no ɛnso ɛtumi ɛde ɛtam na ɔpɛn de prosper nate ogum Ɛnkra me sɛ ɛtumi aka sɛ sia dɛ wagye atom. Wagye atom sɛ Asante Kɔtɔkɔ tim no wɔbɛtumi aresan wɔn adwuma mfa ma Asante Kɔtɔkɔ biom nti ne no nkyɛ yɛtwɛn ɔpani no de ne resignation letter no ɛbɛtumi aba. Na latest a me nsa ɛka sɛ Samatex tim no ɛhwɛ sɛ wɔn nsa bɛka Prosper Nartey Ogum. Prosper Nartey Ogum na ɔno nsa bɛbɔ adwuma ɛtumi ɛde ama mo subscribe to Mandatus TV. na wo nso leave you comment na nneɛma ntumi nkɔ nhyira so nkɔpɔ a ɛnkɔ ɛmfama yɛ subscribers yɛkyɛ bi bia nyankopɔn ɛntɔ nkɔ so nhyira mo na ɔnto mo nkwa nam na bi bia ɛnso ɛnkɔ yi on subscribe yɛ a subscribe sɛ de gu aseɛ please subscribe please subscribe no wo nso subscribe mandates tv na bi bia ɛnso ɛnkɔ yi yɛmfa nkyɛ so nkɔpɔ a ɛnkɔ ma bi bia nyankopɔn nhyira bi bia peace na wagye so ama me sɛ shalom